Shwmae sut ydych chi? Diolch yn fawr am y cwylio am y fideo hwn. Heddiw dyn ni eisiau i parhau gyda'r yr arloesiad i ddarchymgfod ffordd i draws cypyndyrru ar y llwyfan neu amgylchiad neu'r yr cefndrefn weithrededd Linux oddi wrth yr cod taddiad yn y iaith raglenni Go ac hefyd y llyfrgell ar gyfer y rhyngwyneb Fine i mewn i'r cymwysiad ar gyfer y llwyfan neu cefndrefn weithrededd Windows. Felly, os ydyn wedi ymgeisio i wneud yr un peth o'r blaen yn yr fideo olaf, ond nid oeddem ni'n llwyddiannus i grynhoi beth a digwyddodd yn yr fideo olaf, yn gyntaf o'r ni'n yn ymgeisio i wneud hyn trwy'r defnyddio'r gorchymyn Go Build Gyda'r yr amrywiolion ymgychiad yn y preifysrennau ec, ec, ec, o, os, ac hefyd, ec, go, galluogwyd, ac fe ddaethom nin o hyd o'r negesion gwell ynglŷn â'r, er enghraifft, rhyw fath o open ec el, nad oedd ar gael, ac wedyn ar ol hyn, Oeddwn ni yn ymgeisio i ddefnyddio yr feddalwedd Docker ac hefyd Fine Cross i wneud yr un peth, ond ar ôl fy nsefydlu a llawrytho'r yr feddalwedd hyn yn llwyddiannus, nid oeddem ni'n llwyddiannus i greu yr gwrthdolyn, felly yn y fideo hwn, rydym mynd i dychwelyd i'r cynwysiad gyntaf, sef i ddefnyddio y gorchymyn Go Build gyda'r yr amwywolion amgylchiad. Felly, i atgoffa eich hunain, os ydych chi'n rhestru y cynwysiad o'r pregell gyfredol, dyma'r yr cynwysiad.

Felly nawr os ydyn e rhedeg, pru er enghraifft mewn byny a gorchymyn, go rhedeg, dot fel hyn, dyma'r peth sy'n digwydd, mae'n yn ysbynu yr ymadroddion ar yr terfynach, sef Hello Byd, sut ydych chi? Ydy popeth yn iawn? ac wedyn mae'n yn arddangos y ffenestr fan yma gyda'r y cefndir yn wyn ar y brig ac yn las ar yr gwelod. Felly yr dyben yw i gyfnderu yr app neu cymwysiad hwn i rhedeg ar y llwyfan Windows. Felly ar gyfer hyn,

Bu 64 cysylltnod min gu 32 cysylltnod ec ec ec cysylltnod win 32 ac wedyn ar gyfer yr go OS mae'n yn cyfrtalu i Windows ac wedyn ar gyfer yr ec go galliogwyd a hynny i fod yn wir neu yn cyfartalu i un, ac wedyn er yn gallu rhedeg y gorchymyn go, ac wedyn adeiladu, ac wedyn y dot o hyn, a dyna fe, a ni'n wedi gyflawni. Felly, os yr yna yn rhestru y cymwysiad o'r ffeiliau, Felly, dyna ni, yr fel gwrthedolyn fan yma gyda'r y olldoddiad dot exe gyda'r yr safiad nod amser diwyddarwyd i fod yr amser o dim ond ychydig o munudau yn ôl. Felly, mae'r hyn yn arddod y cae, roedd yr prydolyn ddim ond nawr yn ei rhewyd yn newydd. Felly, os ydyn mynd i rhedeg yr arddodolyn hwn gyda'r gorchymyn wain neu gwyn, sydd yn galluogi y prydolion Windows i redeg i mewn yn y gamgylchiad Linux,

Felly, maen nhw wedi syrthio allan o'r cwrs rhyddiad. Ond beth oedd y neges gwach? Felly, nawr mae'n ein dweud methwyd i gychwyneddio OpenEggL. Felly, yn ymddengys, mae'r hyn yn eisiau y llyfrgell OpenEggL, felly dwi'n dychmygu mae angen i ni i'w fewn sefydlu fe ar y cyfrifiadur hwn. Felly, fan yma, rydyn yn gallu dagwetho llyfrgell ar gyfer yr Go, ar gyfer yr OpenEggl. Mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn fel hwn, ac wedyn

Cyfan, ac wedyn testun adweiniadaeth ar gyfer libxl1 cysylltnod mesa dev. Felly mae'n yn dweud, mae'n yn wedi sefydlu ar yr cefn drefn. Felly nawr yr hyn yn gallu rhedeg y gorchymyn. Go ac wedyn cachu ac wedyn namin yw wedyn github.com blaen slaes go gysylltnod ag L blaen slaes ag L ac wedyn y rhifyn neu'r er

A dyna ni, nawr os rn a rhedeg y gorchymyn i Tipynteri unwaith eto. A dyna fe. Nawr os rn ni unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn wain ac wedyn yr gwrthdolyn Nawr, mae'n e'n dweud, mae'n chwilio ar gyfer y rhwydagaeth neu rhifyn o'r llyfrgell sydd yn rhifyn fi 3.2 Cysylltnod craidd Felly, rydyn ni'n gallu llawrytho hwn yn yr un modd fel o'r blaen, sef yr un gorchymyn fan yma, ond yn trach na'r strategaeth fi 2.1, mae'n hyn angen i fod yn 3.2 ac wedyn cysylltnod craidd fel hyn. ac wedyn yr hyn yn gallu pwyso ar y botwm dodiad, fel hyn. A dyna ni, nawr os yr hyn unwaith eto yn alredeg a gorchymyn i'w gyfynteri fel hyn,

Felly, fel dach chi'n gweld, mae gyda ni neges gwall arall, unwaith eto. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl rydyn ni wedi treulio digon o'n amser yn ymgeisio i draws cipynteri y cor taliad ysgrifennwyd imwn yn yr iatroclenni go neu go lang ar y llwyfan neu ymgychiad Linux i gynhyrchu yr gwerthodolyn ar gyfer yr cyfyngiadau Grefhwn Weithrededd Windows, rydyn nhw wedi oroesi y ddwy modd i wneud hyn, yn gyntaf trwy'r defnyddio y gorchymyn Go Build gyda'r yr amrywiolion amgylchiad ac yn ardd trwy defnyddio Docker ac hefyd Fine Cross ac rydyn yn anllwyddiannus yn yr ddwy ohonynt. Ond, nid ydw i ddim yn siomedig o gwbl, oherwydd dwi'n canfod mae'r holl brofiad yn hynod o werthfawr, ar y dechreuad yr oedd yr holl gyrsyddiad hwn yn hollol aloesedig, ac ar ôl wneud yr ymgeisiadau hyn i gynhyrchu yr gwrthdolyn, ar gyfer yr cyfundrefn weithredoedd Windows oddi wrth llwyfan Linux, ond i fethu yn y dwy modd, mae'r hwn yn cynorthwyo i gyfyngu fy dewisiadau ynglŷn â pheth i wneud pan rydyn eisiau er enghraifft, i dechrau rhyw fath o taflen go iawn pan ydyn ni yn rhaglennu yn yr iaith rhaglennu go neu go lang, sef, er enghraifft, pa fath o caledwedd ydyn ni eisiau os ydyn ni eisiau i dyblygu ar y llwyfan Linux ar gyfer y cyfundrefn weithrededd, er enghraifft Windows. Dwi'n dychmygu rheswm ar gyfer y negeseuon gwell fan yma yw oherwydd y mae'r cyfrifiadur hwn yn gymharol yn weddol hen, dwi'n dychmygu dyma'r rheswm pam nad oedd y Gepentwrwr neu'r Ffaencroes yn gallu dod o hyd o'r er enghraifft yr Llyfrgell ar gyfer yr Open Egg L. Felly, os rydyn ni'n eisiau i draws dibyndyru ar gyfer yr cefndiamwrddedd Windows ar yr rhwyfan Linux, felly mae'r hyn yn arwyddocae efallai mae angen i ni yr caredwedd sydd yn angen i fod yn bellach ac nid yn rhy hen Felly, mae gyda ni ambell syniadau i ddatrys yr gwallau sydd yn arddangos ar y sgrin ar y foment, ond dwi'n meddwl yr hyn wedi treulio digon o'n amser yn yr ardal hon. Felly, dwi'n meddwl mae'n amser i symud ymlaen oherwydd mae

cod tarddiad goleung ar y llwyfan i mewn yn yr gwrthdolyn ar gyfer yr amgylchiad Windows. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!